Nilqgħukom lura hawnhekk fl-appartament tagħna filwaqt li nirringrazzjawkom li qegħdin issegwu l-programm Lifestyle and Co. Miegħi għandi lil Matteus Grasso naf li tkunu qegħdin tistennewh anke kull nhar ta' Tlieta għas-sessjoni divertenti kif ukoll informattiva ħafna li jkollna miegħu. Matteus, kif int? Tajjeb immens.
Kif kienet il-ġimgħa?
Impenjata? Iva, le, impenjata dejjem, ġifiri minn ħaġa l-oħra, pero. Għandu naqra mija, kif eh, di tal-ħelu. Eh, pero, aħna li nafu li inti tikol minn dawn eh, mela, l-affarijiet, u ma mela, fija mela. xejn ħażin mill-li tikol minn dawn l-affarijiet, l-importanti huwa il-kontroll. Il-kontroll dejjem, ġifiri, anka jiena stess, per eżempju, jekk ngħid il-ħadd għal mod tal-kelma ħriġt ma tal-familja forsi ma' sħabi, eċetera, mhm. eċetera. Billi inti wara l-ikla normali tiegħek tieħu xi ħaġa, tieħu xi ftit deżerta pereżempju, pjuttost insib, u din hija anke sabuha bir-riċerka, ġifieri xejta barra minn hawn, illi inti jekk tagħti rigali lek innifsek, jekk tgħid isma' jiena wara ġimgħa noqgħod attent u ġimgħa nirsisti u ġimgħa nitħabat. Tajjeb, billi nieħu trit żgħira bħala rigal, anzi, Mhux talli ma ħanagħmel xejn ħażin. Inti ma xiex taqbel ma' cheat meal jew ma' cheat day. Cheat meal definitely, ġifieri. U cheat meal il-kelma ġifieri n-nies ġabuha għax fil-verità il-propja kelma hija refeed meal fejn inti terġa' tagħti lil ġismek ċertu kaloriji illi tkun naqqastlu normalment matul il-ġimgħa biex inti tonqos insomma eċetera eċetera ma nagħtlux komplikazzjonijiet. Ġifieri di ta' cheat day naqra żbaljata. Le għax li jiġri Brian normalment f'dak il-każ huwa tgħid ejwa issa l-Ħadd Minn filgħodu sa filgħaxija, anke jekk m'għandix ġuħ, donuts, pizzas, burgers, ħa niffanka. Imbagħad, jiġi, per eżempju, jien naf, it-Tnejn, Tlieta l-Erbgħa meta jerġgħu jintiżnu dawn jgħidu ara Marelli bqajt fejn kont. Eh, żgur. Għax inti f'dik il-ġurnata vvendikajt ruħek mill-ġimgħa sħiħa u kif ngħidu dejjem, In-nies, Brian, normalment jassumu li ttrenjaw u ħarqu iktar kaloriji milli fil-fatt ħarqu. U meta mbagħad jiġi għall-ikel jassumu li kielu inqas milli fil-verità jkunu kielu. Jiġifieri, jerġa' jibda l-bilanċ jiżmaga. Illum, li xtaqt li nitkellmu fuqhom, Brian, huma l-famużi supplements. Issa, Meta tkun ġurnata bħal-lum, li tajt il-marelli. nitkellmu, meta din nitkellmu supplement. Supplement huma affarijiet daw li ħajjnuna, ikonna dieta ħjar kif. Mela, suppost, is-supplements ikunu mm. diċeri on the cake. Mm. Mela jekk inti għandek dieta tajba u qed titrenja kif suppost, ċertu supplements mm-hmm. ta' ċertu ditti, tajjeb biex inkunu ċari, għax ta' mhux kull ditta hija ġenwina u mhux kull ditta hija ħażina, importanti ħafna nifhmu għadek il-kunċett. Però jekk huma jkunu ġenwini, jgħinuk fost l-oħrajn biex inti tirkupera aktar malajr mis-sessions tiegħek, dik li jgħidulha recovery, jgħinuk forsi wkoll għax ikollhom ċertu herbs, ċertu ingredjenti li ħa jgħinuk biex inti taħraq iktar xaħam, jkunu affarijiet naturali, suppost, għar, jiġifieri, però aħna għalfejn qegħdin hawnhekk illum? biex lin-nies ninfurmawhom illi isma', mhux kull ma għandek miktub fuq il-label hija approvata, anzi, u dan huwa l-ewwel punt, temmnux dak kollu li jkun hemm miktub fuq il-labels. Mela jekk xi ħadd, kwalunkwe ditta, fuq kwalunkwe prodott iktiblek pereżempju lose five kilos in five days, taħsibx li għax dak Qiegħed miktub hemmhekk sinjali approvat minn xi gvern jew minn xi assoċjazzjoni. Anzi, normalment, wara xi klejm salvvaġġa bħal dik, ikollhom xi stilla, u mbagħad isfel, b'xi tipa rqiqa żgħira b'rajjin ta' arat miktub, This claim has not been authorized by the Food and Drug Association, pereżempju. Jiġifieri, isma', dan li qed ngħidu hawn mhux approvat, ta, qed ngħiduh ġast aħna. Imma huma bil-liġi la għamlu dik l-istgħin u għamlu dak l-avviż allura jistgħu jistgħu jmexxu. Jiġifieri, mhux kulma jleqqu deheb, dejjem. U dawn l-affarijiet ta' lus fed fast, b'garanzija li tibqa' Alla jbierek tgħum għal dejjem, eċċetera eċċetera, ma jeżistux. Għaliex? Għax aħna li rridu nagħmlu huwa li ninvestu kuljum. Kif tinvesti fik innifsek kuljum, Brian? Billi kuljum toqgħod attent x'tiekol. Tara li inti qed taħraq iktar milli inti tiekol biex ma tistorjax fett. Tara li inti qed tagħmel eżerċizzju ta' spiss, ħalli ngħidu mhux ta' kuljum, però jekk jista' jkun iva għaliex le. Mod regolari ħafna. U dak l-investiment ta' spiss 'il quddiem. Anke issa li nistgħu ngħidu li wasal is-sajf, sakemm issa l-ġimgħa d-dieħla ma terġax tiġi x-xita, mhux se niskanta b'xejn. Tajjeb, bażikament, illi mbagħad ħa nsibu illi isma' aħna dak kollu li bdejna niżirgħu finalment qegħdin naħsdu il-frott illi għamilna. Tajjeb ġiet tisma' fuq is-supplement. Ġbita l-idea. Prosit. Mela, claim oħra illi nsibu ħafna fuq dawn il-prodotti hija illi iktar ma tieħu iktar aħjar. Mela, pereżempju, isma' hi, l-aħjar tieħu bej 1 to 4. But for is recommended, jiġifieri Alla jbierek. Jekk tieħu xi erbgħa minn dawn il-pilloli, dawn ħajtuk garanzija ta' isma'. Apparti loose fat fast, feel great, feel super energetic, feel really good. Fine. Però forsi id-doża li għandha bżonn Doris, m'għandhiex bżonn Mary. U jekk Alla ħares qatt il-persuna tkun tieħu xi mediċini u dawn is-supplements ma jkunux jaqblu ma' dik il-mediċina, l-konsegwenzi jistgħu jkunu serji. biex ma nesaġerax, ġifieri jista' jkun anka fatali. Tajjeb, ġifieri kemm hu importanti illi jekk inkunu qed nieħdu speċjalment xi mediċini jew xi kura niċċekkjaw sew mat-tabib tagħna illi dak li qed nagħmlu mhux ħa jiswilna ħafna iktar agħar milli ġid. Ġifieri mhux talli prodott mhux se jgħinni f'xi każijiet Brian, talli jista' anka jfixkilni. It-tielet gidba illi ġieli nsibu wkoll hija li dawn is-supplements jistgħu jkunu ta' replacement

Ħa jbiddlu r-rotta tal-bnedmin. Tajjeb daqshekk issa, jiġifieri tista' tibqa' tiekol li trid, ma tiċċaqlaqx u tkun dak il-persuna vera fit u vera b'saħħtek eċċetera eċċetera. Tliet gidbiet koroh u slavaġ illi qed jingannaw ħafna nies. Fl-Amerika biss, Brian, kif qed ngħidu, hemm min hu ġenwin u hemm min le. Però flimkien dawn il-kumpaniji qed jiġġeneraw mal-ħdax-il biljun fis-sena fl-Amerika biss. Ħdax-il biljun. Jiġifieri qed ngħidu mhux miljuni imma biljuni. Numru estravaganti. Illi iva, nibżgħu aħna illi ħafna minn dawn il-konsumaturi jkunu nies illi jridu the quick fix. Illi flok ma jgħidu isma' jiena ħalli nieħu dal-prodott però rrid nara L-ewwel qed nagħmel eżerċizzju regolari u qed niekol kif suppost, għax dal-prodott jekk vera jaħdem miegħi u jekk vera huwa tajjeb għalija ħa jgħinni biex nirkupra u biex inħossni xi ftit aħjar. Jiġifieri di cherry on the cake. Kif semmejt inti Matteus, fis-suq hemm selezzjoni vasta ta' prodotti u anke ditti differenti. Issa jiena pereżempju li qatt ma nkun ħadt pereżempju xi supplement qabel, kif ħa nkun naf x'jott X'jgħodd verament għalija. Mela, l-ewwel u qabel kollox importanti li tinforma ruħek. Illum l-internet huwa kbir. Tgħidli ġifieri kull ma nara fuq l-internet irrid nemmnu? Le. Però prodott ġenwin, tajjeb, ħa taqra ħafna fuqu, ħa ssib ħafna reviews jgħidulhom, ħa jkun hemm ħafna rimarki, forsi suġġerimenti, eċċetera eċċetera. Ġieli jeżistu prodotti, Brian, illi anki jekk tfittixhom fuq l-internet, ma ssib xejn fuqhom. Jiġifieri dak jista' jkun li bażikament min ikun qed ibiegħhom ordna xi tip ta' kimika tkun xi tkun, tista' tkun forsi vera simili ta' x'suppost qed ibigħlek, imma jista' jkun li mbagħad sempliċement waħħallu l-label tiegħu, tajjeb, u dan qed ibiegħu issa. Ġab xi permessi forsi, eċċetera, eċċetera, u qed ibiegħu. Jiġifieri kemm hu importanti ma nagħbux man-nar. Da jekk jiena dawn huma affarijiet li qed nikluhom u li qed jiffunzjonaw ġisimna, jekk jiena ma nafx qed niekol, B'ġieħ il-Bambin, noqgħod attent, di anke għalina ngħid lin-nies, restaurants, ara li fejn tiekol, ara li għandu l-permessi, ara li kollox sew f'ġieħ il-Bambin għax inti ma tridx tirriskja. Da jkun hemm food poisoning anke f'postijiet rinomati aħseb u ara kemm jiena ħa noqgħod nirriskja nixtri minn hemm minn hawn għax dak l-ikel ovvjament jiena qed nieklu u miegħi qiegħed jaħdem. Żvantaġġ ieħor ta' supplements li ma jkunux ġenwini, Brian, huwa Illi jekk ikunu għoljin fid-doża tagħhom, mela pereżempju ejja ngħidu li huwa prodott illi dan suppost itik ħafna vitamini. Minnu nnifsu, ċertu ammont għoli ta' vitamini ħa jtellfek biex vitamini oħrajn ma jiġux assorbiti sew. Mela inti qed tibni kastell biex inpoġġuha hekk u tħott ieħor. Jiġifieri kemm irridu noqogħdu attenti illi jekk aħna bażikament, Brian, In-nutrijenti, il-vitamini minerali qed jiġu mill-ikel, diġà għandna bażi soda. Iva, prodott tajjeb jista' jkun iċ-ċirasa fuq il-kejk. Però normalment aħjar we play it safe u dejjem nieħdu parir. Eżatt, jiena naħseb li dik hija ideali ħafna li wieħed imur anke għand professjonist biex ikun jista' Ittieħ anka l-għajnuna sew. Speċjalment. Kan niddi naħseb ti kważi kważi kull ġimgħa nkunu semmejnija. Fejn da nkun jien naf pereżempju xi ħadd ikun tani supplement li jien għalija jkun ħadem u nkun sibtu tajjeb u mbagħad nibdew ngħidu x'ħadem fuq tad-dieħ li jaħdem ma' kulħadd għandu ħil-ħadd ieħor Però dawn l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Inkredibbli. U speċjalment kif qed ngħidu meta jkunu każijiet mediċi, Brian, meta inti għandek xi lista ta' pilloli li tieħu, anke ma tkunx lista, mhm. jekk inti għandek kundizzjoni waħda, vera riskjuża li tilab man-nar. Mela jekk pereżempju jien xi pilloli tal-pressjoni, kif nista' nieħu xi items, pereżempju xi fat burners, illi daħħa jkompli jollu li l-pressjoni mola smewit. Dawn huma affarijiet riskjużi jistgħu jkunu anke ta' ħajja u mewt biex ma mhm. nbeżżawx nies. Mhm. Stejjer smajna, Stejjer fatali forsi orrajt ta' min jesaġera ta' min jieħu dak li jgħidulu overdose. Pero' xorta, dejjem ħu parir qabel ma taqbad u tagħmel deċiżjoni fuq kwalunkwe suppliment il-liġi. Eżatt, pero' ovvjament aħna kif għedna mirakli ma jsirux, jiġifieri jekk inti m'għandekx dieta tajba u inti ma tagħmel ebda eżerċizzju, ma nistennewx il-mirakli. Jiena wieħed mit-types li nħobb nuża man-nies li niltaqa' magħhom ngħidilhom jekk hemm claim li tidher superfiċjali, titlef xi ħames kilos f'ħamest ijiem, per eżempju, dik diġà huwa biżżejjed biex int dak il-prodott tpoġġih f'postu. Għax diġà qed jurik qed jipprova jingannak da qabel ma ġie għandek, aħseb u ara. Ekku, issa meta din insemmu per eżempju l-eżerċizzju, naf li tkellimna anke fil-programmi ta' qabel imma għaliex le nibqgħu nifriskawhom Tajjeb ħafna. tal-memorja tat-telespettaturi, Ussa- forsi hemm anke telespettaturi ġodda illi qegħdin isegwuna. bħala eżerċizzju aħna xi kemm qegħdin ngħidu kuljum għax forsi jkun hemm ħafna min jgħidlek jien isma' bil-lifestyle tiegħi jiena impossibbli li nagħmel eżerċizzju kuljum.
Ara, l-agħar ħaġa nistgħu nagħmlu Brian illi f'daqqa waħda ħajjitna pereżempju ssir eżerċizzju biss. Naf li l-maġġoranza tan-nies huwa bil-kontra, illi isma' ħi għandi ċans għat-tfal, għall-familja, għal kollox barra l-eżerċizzju. Però hemm min l-estrem l-ieħor illi leħi jekk jien ma nitrenjax satej kuljum, Qisu, ħa ngħidlek, ħa taqa' d-dinja. Fil-verità, aħna rridu ninvestu kwalunkwe ħaġa, Brian. Jiġifieri jekk jiena rrid nistudja xi ħaġa, m'għandix għalfejn bilfors nagħmel sagħtejn kuljum, skont suġġett ikun ta' x'issa mbagħad, dik xi ħaġa oħra. Però jekk ngħid kuljum qed nistudja nofs siegħa, jiena f'sena ara kemm-il siegħa ħa nkun studjajt. U jekk kuljum qed nitrennja nofs siegħa, u nofs siegħa sura ta' nies, jiena ara kemm-il siegħa ħa nkun għamilt f'sena. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' ejja iġri issa għala jiena mbaċċa sitt sigħat kuljum gym, ħa npatti għal dak iż-żmien kollu ma. Għax xi kultant aħna għandna naqra dik l-idea żbaljata li trid tmur biex ikollok pereżempju sezzjoni ta' taħriġ fiżiku sew trid tagħmel jien naf 'il fuq minn siegħa sagħtejn il-gym kuljum. Allura jkun hemm min saħansitra jibda jaqta' qalbu għax jgħidlek jiena m'għandix dak il-ħin ta' kuljum. Huwa x'tagħmel mhux kemm iddum Brian, dik hija kruċjali ħafna ħafna ħafna. U kif qed ngħidu jew nejja jew maħruqa, inti semmejtli għedt li Allura darba fil-ġimgħa tieħu xi ħaġa li togħġbok pereżempju, bla dubju ta' xejn. Imma dan hawn nies, Brian, illi jekk qed jgħidu qed jagħmlu dieta, mit-Tnejn sal-Ħadd jiżnu tal-inqas gramma. All right li inti jkollok idea ta' x'qed tiekol, l-ammont huwa tajjeb. Imma mbagħad issibhom illi jekk pereżempju qatgħu qalbhom għal ftit ta' żmien, mhux talli ma jibqgħux jiżnu ma jibqgħu jagħmlu xejn, talli kwalunkwe item li kienu qed jieklu, parti mid-dieta li kellhom qabel, imorru l-estrem l-oppost l-ieħor. Imbagħad jgħidu ara Marelli mela sewwa. Għamilt sitt xhur bid-dieta pereżempju u nqass sitt kilos. Issa ma reġa' bdejt niekol l-imbarazz, erġajt tellajthom kollha f'daqqa. Ara żgur għax kien ti ma nistax inkunu jew nejja jew maħruqa, tivvendika ruħek minn kollox. U mbagħad tkun hemm ħafna wkoll li anke di ġrat lili ta' personalment, fejn tibda taqta' qalbek illi tgħid mela jiena xi darba ħa noqgħod mingħajr ħelu. Hekk hu. Ejn xi darba nqos minn ħelu, però li jiġri hija li iktar kemm jgħaddi żmien iktar ħadd tiġi faċli. Jiġifieri, iktar kemm jgħaddi ż-żmien, dejjem ħadd tnaqqas iktar. Dik waħda, imma l-agħar ħaġa wkoll nistgħu nagħmlu l-ġisimna li tgħidlu lil moħħna speċjalment, isma' hi, ħelu mil-lum 'il quddiem daqshekk. Għax iktar ħa jixbdek inti kull meta tara ħelu ara naqra dak ma nistax nieħdu ara naqra u għid li ħa tagħmel xi ħaġa biex b'xi mod tiżgiċċa U tieħu l-ħelb, kien xi tifel pasta żgħirek li straqt ir-remote pereżempju biex toqgħod tara xi cartoons li huma. U bħalissa żgur li anke nins perswas li hemm ħafna mit-telespettaturi tagħna li qegħdin jissegwuna bħalissa u qegħdin jitbismu. Għaż żgur li xi darba jew oħra minn jom immorru niftu dak in-naqra kexxu anke bil-lejl. Aw min għandu jien nara problema. Iva, iva, iva, ara Brian, B'mod ġenerali, jista' jkun ukoll li tkun anke xi ħaġa ħafna iktar kumplikata, bħal pereżempju dik li jgħidulha food eating disorder, fejn hemmhekk ta' min, speċjalment malajr kemm jista' jkun, infittxu l-parir ta' xi food eating disorder specialist importanti ħafna. Mhux biex nalarma n-nies, ma jfissirx li min iqum forsi jieħu dik ix-xi ħaġa ħelwa wara li jkun għamel toilet għandu eating disorder, le. Però jkun hawn min, iva, li jbati minn ċerti kundizzjonijiet ta' overeating, pereżempju, li jsir ta' spiss li importanti li nfittxu l-għajnuna. Però eħe, aħna ma jistax ikun illi nesaġeraw fi kwalunkwe ħaġa. Meta inti tagħti allowance lilek innifsek, tgħid, isma' jiena, per eżempju, meta ħa jkolli leblieba għal xi ħaġa żgħira, naf għal xiex nista' mmur, u ħa nagħmilha parti mill-pjan tiegħi. Naf illi, isma', jiena għandi, per eżempju, allowance ħa ngħid jien, naf ħa nieħu ħamsa mill-ħelwiet iż-żgħar. Per eżempju, meta mhm. jkolli dik ix ħaġa, l-importanti titgħallem tikkontrolla. Għaliex? Għax aħna il-bidla tiġi bi 80% tal-affarijiet li nagħmlu, mhux bil-100%. Ġifieri jekk jiena 80% ta' dak li nagħmel matul il-ġimgħa Qiegħed fid-direzzjoni t-tajba, ta' min hu jista' jkollu dik il-laxkezza ta' twenty percent, ngħid jiġifieri pereżempju kultant flok ma tren jgħid tliet kwarti għamilt nofs siegħa, flok ma tren jgħid nofs siegħa għamilt ħamsa u għoxrin minuta. Flok ma kilt kollox bleżat, kien hemm jumej fejn jiena ħadt xi ħaġa żejda. Jiena xi ħaġa li. Dak huwa parti mit twenty percent.
Xi ħaġa li anke ħadmet għalija Matteos kienet li nipprepara minn qabel. Prosit. Dik għentni ħafna. Bniedem avżat nofsu armat, tajjeb, jiġifieri. Ħafna. X'ma kif qed tgħid inti jekk pereżempju jien naf jew tmur tkun mort xi mixja jew inkella tkun mort sal-gym, ma tkunx għamilt wara mbagħad ħa tmur. Mela kemm hu eżempju tajjeb. Ħa tmur ħa ovvjament ħa tkun trid tiekol kull ma tara quddiem għajnejk. Eżatt. Allura inti meta tkun inti ppreparajt minn qabel, taf li mort hemmhekk, għandek il-platt lest, u ċ-ċansis li forsi tmur tieħu xi ħaġa li mhux sippost tieħu jkunu ħafna. U t-tajba ara kemm ġibt eżempju perfett inti, illi meta jkollok kollox pjanat, anke jekk żgarrajt xi naqra, taf b'kemm żgarrajt. Għax jien għall-bqija kien kollox sew, mela naf li mbagħad dak li kelli żejjed, forsi, kelli dak l-ammonti illi ma kinux parti mill-pjan. Hemmhekk ma waqgħetx id-dinja, diment illi jiena mhux qed nagħmilha ta' spiss dil-ħaġa, b'mod regolari u dak qed iħalli r-riżultat. Tajjeb, hemmhekk nista' ovvjament ngħid, all right, mela jiena iddevjajt xi ftit, però naf illi I will be back u naf illi nista' nkompli fit-triq it-tajba. Eżatt. Grazzi ħafna Mattias li kont magħna, nħeġġeġ anke lilkom it-telespettaturi jekk forsi għandkom anke xi suġġett jew inkella xi mistoqsijiet għal Mattias, tistgħu tibgħatulna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna, Lifestyle and Co, jew inkella tibgħatulna email fuq lifestyleandco@tvm. www.ecom.mt. Grazzi ħafna Mattias li kont magħna appuntamenti ieħor flimkien ikun għal ġimgħa d-dieħla aħna minn hawnhekk għamorru għal ftit reklami narakom minn hawn ftit ieħor.